אוי אוי. כ'טראכט אלע אלע סארטן וועגן וויאזוי קען מען דאס אריינברענגען אין די וועלט. אזוי סאך ערליכע אידן, אזוי סאך גוטע אידן, וואלטן זיך אזוי מחיה געווען, זיך אזוי מחיה געווען צו זיצן אין שטוב מיט א גמרא מיט א משניות און זאגן, זיי ווייסן נישט זיי האבן א וועג צו לערנען. בפרט ווען מ'קומט שוין צו דעם, נישט דיין, דו ביסט נאך דו ביסט נאך יונג, דו גייסט נאך איינעמען די וועלט, חיים לעזער. אבער מען רעדט ווען מען קומט שוין אן צו, איך בין דאך אויך יונג, אבער לאמיר זאגן א מענטש קומט אן, וואס מען הייבט זיך אן אין מידל לייף? סיקסטי פייוו. סיקסטי פייוו?
ניין, פריער שוין היינט. יעדער מענטש אנדערש.
פריער.
מענטש האט שוין נישט דען זיין קרו און זיינע זאכן און ווייסט איך מיין אין די ארבעט האט מען אים געגעבן א לייג אין די זייט ער געווען א די געטרייעסטע ארבעטער ער האט געוויסט יעדע זאך אין די אין די בילדינג ער האט געקענט יעדע יעדע באטן יעדע שליסל אבער יעצט איז דא א יונגערמאן וואס קען שוין בעסער פון אים סאו מען זאגט אים אז ער זאל ער זאל די שטיי דא די שטיי דא מיין רבי חדר האט געזאגט די העסט אויסוואקסן א גארנישט די העסט דארפן שטיין אין פאסט אפיס מיט די צינג ארויסגעשטעקט מיט דורכפירן ענוועלאופס. יא, האט די רעבעצע אויך געזאגט. די דארף נישט שטיין אין פאסט אפיס. די טויגסט אויף גארנישט. זאלסט ארויסשטעקן דיין צונג און מיט נאס מאכן ענוועלאופס קענען צוקלעבן די. אויף דעם טויגסט. ווי זאל איך גיין נעמען א חברותא? קוים וואס ער גייט אין שול. גיין נעמען א חברותא, די חברותא זאל זען אז ער פארשטייט נישט קיין לערנען. נעם די דרך הלימוד. זעץ זיך אוועק מיט א משניות מיט גרויסע אותיות. איך זאג פאר מיין ווייב אונז קען איך קען קוים ווארטן צו מחתונה מאכן די קינדער, יא, אקעי איך האב די טיטל ראש ישיבה מען וועט מיר געבן די טיטל ראש ישיבה מען וועט מיך אמאל רופן צו א דרשה, איך זיץ אין אין אין אין אין קאך די עסט מיר מאכן א טיי מיט גריס, און איך זיץ מיט א גרויסע משניות מיט די גרויסע מעגיפייגלעס. און איך וועל זאגן נאך א משהו, נאך א משהו, נאכדעם וועל איך פילן איך מיך אביסל צולייגן, מיך צולייגן, נאך צען מינוט איך זעה איך קען נישט איינשלאפן וועל איך צוריק גיין, וועל איך צוריק גיין אין קאך נאך נאך א משנה, נאך א פאר, איך וועל האבן וואס צו טוהן! איך וועל האבן וואס צו טוהן! די קינדער וועלן שוין נישט שטערן, אייניקל וועט ארויפקומען וועט אים געבן א לאלי, און באבי וועט אים געבן עפעס א קענדי, נאכאמאל נעמען א משניות, נאכאמאל די גמרות, זיין א מחיה! גן עדן! אבער מ'קען נישט ווארטן אויף דעמאלטס, מ'דארף שוין אנהייבן לערנען אביסעלע גמרא.